Чэ, үтүө күнүнэн күндү доҕоттор. мин тохтуом этэ. Үрдээх элбэх дьоннор уоту хайдах аһатабыт диэн ыйыталлар. Онно сыыһа-халты туттарбыт буолуо дииллэр. Онно буоллаҕына, дьиҥинэн үрдээх судургу. биһи дьоммут, биһи өбүгэлэрбит былыр-былыргаттан үс дойдуга үҥэллэр. Үс дойдуга, ол иһин бу уокка үҥэр эмиэ күҥҥэ үҥэр курдук. Уокка үгүрүйэр, күҥҥэ үгүрүйэр курдук. Былыр Күн сороҕо диэн бу уоту сыаналыыллар. Кыһын күннэрэ көстүбэт, киирэн хаалар сырдык диэн суох, билиҥҥи курдук, билиҥҥи электрическай уот диэн суох. Ол иһин сырдыгы, сылааһы биэрэллэрэ уоттар эрэ. Ол иһин күн суоҕугар бу күн бэйэтин сороҕун, бэйэтин тугун хаалларар диэн, итиитин, сырдыгын хаалларар диэн ол иһин уокка сүгүрүйэллэр. Ол иһин уокка сүгүрүйэр даҕаны күҥҥэ сүгүрүйэр даҕаны дьиҥинэн ис өйдөбүлэ биир. Дьэ хайдах аһаталларый? Аһаталларыгар, биллэн турар, сүгүрүйэллэр. Ол сүгүрүйэргэ куруук бу киһи ылар өттө, ылар илииҥ, ылар атаҕыҥ бу хаҥас буолар. Бу буоллаҕына биэрэр уҥа өттө. Ол иһин уоттан көрдөһөр буоллахха хайаан даҕаны бу уҥа тобукка олоруллар. Ылар хаҥас тобугун инники буолар. инники буолар. Уонна үс дойдуну аһатабыт. Уокка хөгүрүйэн, манна ким тугу хаҥарарын бэйэтэ билэр. Ол гынан баран бэрээдэгэ маннык буолар. Бастатан туран, аллараа дойдуну күндүлүүбүт. Аллараа дойду диэн туох бу киһи этэ-иһинэ буор, туох баар материальна барыта аллараа дойду. Аллараа дойду оҥорор. Ол иһин буолла бастатан туран тугу биэрэллэр. бу тугу хара ас диэн били эт, сыа. Ол гынан баран биһи дьоммут бу тугу тутталлар? Сылгы, сиэлин, кылын. Маҥан буолуохтаах. Бу манна кэҥэрдии сытатаххар. Кэҥэрдии сыта, буруо сыта. Эйгэ бэйэтин бэйэтэ тугу даҕаны материальнай иһиэбэт. Сыт барыахтаах, эйгэ барыахтаах. Ол иһин уокка биэрэллэригэр, дьэ, ботугураан баран субурдук

Бу манна эмиэ элбэхтэ сыыһар, сыыһаллар, били төһөнөн элбэх алаадьыны биэрэбин, оччонон үчүгэй дии. Өссө төгүл этэбин, бу эйгэҕэ сыта эрэ тахсыахтаах, сыта. Бу символ, ритуал, символический ритуал диэн буолабын. Ол иһин бу маннык соҕотох алаадьыны да биэрбит, сүүс да алаадьыны биэрбит, сүүс алаадьыны биэрэн биһи буорту эрэ гынабыт. Маннык биэриэх. Бу эмиэ үстэ төхтүрүйэн биэрэр ордук. Эмиэ илииҥ иһинэн уокка дьэ тугу ботугураан бараҥҥын уоту илиин иһинэн уокка биэрэҕин күндүлүүгүн. Бу орто дойдубутугар сиэр-туом оҥоһуллар. Онтон Үөһээ дойду символа диэн үрүҥ аһы ааттыыллар. Үрүҥ аһы, Үрүҥ Аар Айыы Тойон диэн күммүтүн ааттыыбыт, ол иһин үрүҥ аһынан күндүлүүллэр. Ол үрүҥ аспыт диэн кымыс буолар. Кымыс диэн кыраадыстаах, кымыс диэн кы имэ Кү кү-имин ыс диэн буолар бу. Күн күн аһылыга диэн. Маны иһэн бараннар кыратык туохтууллар били турукка киирэллэр уонна дьэ ол бу Үөһээ дойдуттан көрдөһөргө чорооннон биэрэр ордук кубурдук. Бу уок уокка хабар хаба ыһар наадата суох. Бу манна эмиэ үс үс үс точканы бу өйөө диэнинэн маннык уот кытыытыгар да кутуохха сөп, кыратык уокка да кутуохха сөп. Дьэ бу Бу үс дойдуга сүгүрүйэр сиэр-туом уота аһатар туга маннык маннык буолар сөпкө аһатыы диэн үс дойду